E schéine gudden Owend am Journal haut mat dësen Haaptiwwerschrëften, D'Uni Lëtzebuerg bitt nei spezialiséiert Bachelor'en un fir den Infirmiersberuff. Dës goufen haut um Belval presentéiert. No iwwer 100 Joer am Déngscht vun de Leit a Banken an Assurancen, mécht d'Gewerkschaft ALEBA sech op fir all d'Secteuren. Déi politesch Neutralitéit ass d'Aushängeschëld. An Nowéen vum Dieselskandal den Europäeschen Geriichtshaff mécht et de Client vun truquéierten Autoen méi einfach Schuedenersaz vum Constructeur ze froen. Jo, jorelaang gouf et gefuerdert, am September geet et da lass. Am Hierscht start op der Uni Lëtzebuerg d'Ausbildung vum spezialiséierten Infirmier op Bachelor-Niveau. Berufflech méi Perspektiven a méi Responsabilitéit, dat wär néideg fir de Beruff am Gesondheetssektor och méi lukrativ ze maachen, heescht et aus dem Secteur. Besonnesch wichteg dobäi wär d'Ausbildung virun der eegener Hausdier. Zanter dräi Joer gëtt et op der Uni Lëtzebuerg och de Medezin-Bachelor, deen do ugebuede gëtt. Déi éischt Studente ginn dëst Joer dann och fäerdeg. Den Tim Orisé war op de Belval kucken. 2010 war ee vun dräi Infirmieren Frontalier, 2019 koume schonn zwee vun dräi vun hannert der Grenz. Mëtt 2030 da wäert, lues a lues, ronn d'Hallschent vum aktuelle Personal an d'Pensioun goen. Nei Erausfuerderungen, en neien Diplom mat der Méiglechkeet an der Beruffsleeder ze klammen, sollen ulackelen an d'Qualitéit vun der Fleeg weider verbesseren. Die Pflegefachkräfte müssen immer, also jedes, jeden Monat oder jede Woche fast, ihre verschiedenen Kompetenzen erneuern und

Am September d'nächst Joer kommen déi nächst dräi fir d'Infirmieren dobäi, dat an de generelle Soinen, ee fir d'Hiewanen an een an der Radiologie. Diese Ausbildung wird 50 Prozent von der Theorie stattfinden und 50 Prozent Praktikum in verschiedenen internen klinischen Internships, wie man im Englischen sagt. D'Studiegäng si fir Leit mat engem Ofschloss an der Fleeg reservéiert a sinn op 15 Persoune pro Joer pro Bachelor limitéiert. E puer méi Leit studéieren aktuell Medizin um Belval. Dëst Joer schléissen déi éischt Studenten hire Bachelor of. Aktuell sinn 130 Studenten am éischte Joer, d'Zuel am zweete gouf op 32 eropgesat. 13 Studente sinn am drëtte Joer. Wat vill versprécht, dat ass, datt mer vun 13 op 32 gefuer sinn an Zäit vun engem Intervall vun engem Jor. Dat ass fir eng Unisformatioun bedeitend, well normalerweis brauch et awer eng gewëss Zäit, bis dass d'Formatioun rodéiert ass an d'Leit och eng gewëss Confiance an déi Saach developpéieren. E Bachelor zu Lëtzebuerg geet awer net duer, do ass ee sech bei de Studenten eens. E Motivatiounsfakter hei erëm zu Lëtzebuerg ze bleiwen ass, dass mer de Gesondheetssystem scho kenne geléiert hunn. Ech mengen, elo sinn ech bei mengem siwwenzéngte Stage. am Spidol an do hu mer Doktere kenne geléiert an de Spideeler déi mer och als Proff haten an et wär eng Kontinuitéit och nach e Master hei kënnen ze maache fir eben de Kontakt mat de Proffe, mat den Dokter, mam Gesondheetssystem hei zu Lëtzebuerg weider kënnen ze féieren. D'Uni Lëtzebuerg wier drun interesséiert an de nächste Joren e Master an der Medezin unzebidden. Dëst bleift awer eng Decisioun vun der Regierung. No zwou Generatiounen u fäerdege Bachelor-Studente soll eng Evaluatioun gemaach ginn an iwwer d'Zukunft vum Medezin-Departement bestëmmt ginn.
A mer bleiwen bei der Gesondheet. En Donneschden gëtt dat neit Covid-Gesetz an der Chamber gestëmmt, mat deem d'Restriktiounen jo praktesch all ewechfalen. Ech si frou, datt mer de Leit nees all hir Rechter kënnen zeréckginn. Dat sot de Moien de Rapporter vum Gesetz, den LSAP-Deputéierten Mars Di Bartolomeo am RTL-Interview. Hien huet sech fir eng onofhängeg Expertis ausgeschwat, fir d'Krisegestioun z'analyséieren. Op d'Stëmmung an der Regierung ugeschwat, sot de fréieren LSAP-Minister, datt trotz Differenzen, Blo-Rout-Gréng ëmmer anstänneg Kompromësser fonnt hätt. Et gëtt déi Differenzen, mee déi Differenzen hënneren eis net drun, fir anstänneg Kompromësser ze fannen. An déi jëtzeg Regierungspartner sinn nach ëmmer kompromëssfäeg. Eng Kéier setzt deen ee sech méi duerch, eng aner Kéier setzt deen aneren sech méi duerch. An ech mengen, dat wat wichteg ass, ech soen dat elo emol, well dat fir mech extrem wichteg ass, Ënnert dëser Regierung, mat dëse Regierungspartneren, huet de Sozialdialog erëm fonctionnéiert.
De Mars Di Bartolomeo wäert dann och nees Kandidat sinn bei de Chamberwahlen am Hierscht. De ganzen Interview fannt der wéi gewinnt op rtl.lu an den Invité der Moi de Moien um Radio ass d'Ombudsman Claudia Monti. An ee Joer virun de Sozialwale kënnt dann Beweegung an d'Gewerkschaftslandschaft. No 105 Joer am Déngscht vun de Leit, déi op de Banken a bei den Assurancë schaffen, geet d'Spëtzt vun der ALEBA lo en neie Wee a mécht sech op fir all d'Secteuren. Déi politesch Neutralitéit soll dobäi zum groussen Aushängeschëld ginn. Jeannot Ries.
Iwwer déi lescht Joerzéngt huet d'Aleba munch Schluecht geschloen, zesumme mat aneren, awer och eleng. Vu Bankefusioun bis Faillite, intern gouf et och emol méi hëtzeg. D'Aleba haut, dat wieren eng 10.000 Member, sou déi Responsabel, et géif een eng 65 Prozent vum Personal aus dem Finanzsecteur vertrieden, elo

Ce sont des négociations vraiment pointues et spécifiques dans des domaines bien particuliers. Eng Aarbechtsmethod, déi déi Responsabel an aner Secteuren exportéiere wëllen. Verstoppt gouf net, datt d'Gewerkschaft besonnesch déi Jonk uschwätze wëll. Fermement läit dra leba, datt d'Gewerkschaft net mat un den Dësch vun der Tripartite invitéiert gëtt. Hei spillt d'Zwanzeg-Prozent-Hürd am Kader vun de Wahle fir d'Salariatskummer.

2015 huet den sougenannten Dieselgate d'Autosindustrie an hir Clienten an Opreegung versat. An och 8 Joer dono beschäftegen sech d'Geriichter queesch duerch Europa nach ëmmer mat de Konsequenzen vun dësem Skandal. Och hei am Land lafen nach verschidden Affären, wou Proprietäre vun truquéierten Autoen Schuedenersaz vum Constructeur froen. Zanter haut de Moien hunn dës Clienten zimmlech gutt Quêten. An engem Urteel huet den Europäesche Geriichtshaff d'Rechter vun de Konsumente gestäerkt. Dobäi ass et zwar ëm eng däitsch Affär gaang, mee d'Urteel kéint och Auswierkungen op Lëtzebuerg hunn, Serge Pauly. Et ass net déi éischte Kéier, datt den Europäesche Geriichtshaff an enger Affär ronderëm truquéiert Motoren tranchéiere muss. Am konkrete Fall geet et ëm déi sougenannten Thermofënster. Modern Dieselmotore si vollgestoppt mat Systemer fir d'Ofgasen ze botzen an ze filteren. Wann et dobaussen ze kal ass, kinnten sech dës Systemer awer negativ op de Verschläiss vum Motor auswierken, behaapten emol d'Constructeuren. Dofir goufen d'Motore laang Zäit esou programméiert, datt d'Filtersystemer bei nidderegen Temperature gedrosselt oder ganz ausgeschalt ginn. Domadder blosen d'Autoen awer méi Schuedstoffer an d'Loft, wéi se eigentlech däerfen. Esou Ofschaltsystemer sinn dann och net erlaabt, huet den Europäesche Geriichtshaff fir d'lescht 2022 decidéiert. Am Urteel haut hunn d'europäesch Riichter kloergestallt, datt d'Proprietäre vun engem Auto mat esou enger onerlaabter Thermofënster d'Recht op Schuedenersatz hunn, och wa si hiren Auto eigentlech ganz normal notze kënnen. Datt et duergeet, datt, wéi gesot, de Certificat de conformité an datt dat bei der Acquisitioun, déi Tromperie oder déi Fraude scho virläit, Dann ass do ass de Moment, wou de Préjudice entstan ass. Punkt, Schluss. An et brauch een net ze kucken, wéi hen do den Auto ka benotzt ginn. Hei zu Lëtzebuerg ënnerstëtzt d'ULC zanter 2018 véier vun hire Membere bei enger Plainte géint e groussen Autosconstructeur. De Konsumenteschutz gesäit sech a senger Positioun duerch dat europäescht Urteel vun haut méi wéi confirméiert an ass iwwerzeegt, datt hei am Land Gesetzestexter ugepasst musse ginn. Beweislast, déi eise Code civil verlaangt, dass dat einfach momentan ze vill, ze vill streng ass a besonnesch bei Pratiques commerciales, wou da gefuddelt gëtt, einfach kann net esou applizéiert ginn, well soss ass et vill einfach, dass, dass einfach d'Leit oder d'Entreprisen, net nëmme Volkswagen, kënne fuddelen. D'Proprietäre vun truquéierten Autoen hunn et zanter haut méi einfach, Schuedenersaz ze froen. Wéi dës Decisioun sech konkret op d'Autosindustrie auswierkt, ass nach net ofzegesinn, well déi eenzel EU-Memberstaaten d'Urteel individuell ëmsetze mussen. Mee d'Constructeure si gewarnt, falsch Emissiounswäerter kënnen eng deier Affär ginn.
An apropos Auto, Muar gëtt eng Zort Bensinn méi bëlleg, de Präis vum 98er op der Pompel fält ëm 2,3 Cent de Liter. Keng Berouegung dann a Frankräich, nodeems d'Regierung gëschter d'Mësstrauensvotten iwwerstanen huet an de Wee elo fräi ass, fir datt dat ëmstriddent Gesetz vun der Pensiounsreform a Kraaft trëtt an d'Pensiounen net wéi bis elo mat 62 ufänken, mee d'Leit musse bis 64 schaffe goen. De Petz Bartz erkläert. Déi massiv Protester, déi duerch d'Pensiounsreform a Frankräich ausgeléist goufen, huelen un Intensitéit zou an u Gewaltbereetschaft, och op Säite vun der Police. Wéinst dësem Virfall zu Paräis gouf eng Police-Enquête opgemaach. Den net arméierte Mann gouf vun engem Beamten esou geschloen, datt en d'Bewosstsinn verluer hat. D'Streikblockad dann haut och zum Beispill an de Bouches-du-Rhône, zu Fos-sur-Mer, wou e Pëtrolsdepot zougesat gouf. De Risk, besteet, sou Soziologen, datt aus dësem Protest eng gesellschaftlech Beweegung kéint entstoen, déi déi vun de Gilets jaunes iwwertrëfft. Et ass net méi d'Pensiounsreform u sech alleng, déi d'Protester op sech zitt, et ass vill méi d'Gefill, datt d'Regierung vum 49 3 vun enger Méiglechkeet an der Verfassung profitéiert huet, fir sech iwwer de Rescht vum Land ewechzesetzen.

Peut-être que les Français ne le pensent pas tout de suite, mais je pense qu'ils pourront être amenés à le penser. Parfois, un gouvernement, il fait des, il fait des choses qui sont impopulaires. D'Onpopularitéit den Ament allerdéngs ass grouss a wäert zu weidere Streiken an Onroue féieren a Frankräich, bis dann de President selwer eng Kéier den Dialog sicht a seng Reform an de Sënn an Notzen dovun besser explizéiert.
Iwwerdeems de chineesesche President haut säin zweeten Dag op Staatsvisitt a Russland zu Moskau verbruecht huet, ass d'Rees vum japanesche Premier an d'Ukrain op Kiew gaang. Jo, d'Signaler aus den zwou gréisste Wirtschaftsnatiounen an Asien kéinte wuel kaum méi ënnerschiddlech sinn. Méi dozou an aner Noriichten aus dem Ausland, elo am kuerze Resumé vum Petz Bartz.
De chinesesche President Xi Jinping behaapt sech drop, China wier onparteiesch am Krich tëschent Russland an der Ukrain. Fest steet awer, datt eng russesch Victoire Beijing méi geleeë kéim, well se en Echec wier fir de Rival USA. Offiziell wor Thema vun den Diskussiounen zu Moskau haut awer ee vu China ausgeschaffte Friddensplang, deen de russeschen Erwaardunge Rechnung géif droen. Zu Kiew wor et de japanesche Premier Fumio Kishida, dee fir d'éischte Kéier an d'Ukrain gereest ass, fir dem Wolodymyr Selenskyj och weiderhin seng voll Ënnerstëtzung ze garantéieren. A Japan ass am Mee och deen nächste G7-Sommet, op deem d'Ukrain dierft d'Haaptthema sinn. Et bleiwen hinnen nach d'Aueren, de Schockela an d'Kéis Fondue, mee d'Vertrauen an d'Schwäiz als Bankeplaz huet gelidden, nodeems d'UBS de Credit Suisse in extremis virun der Faillite gerett huet an de Staat sech engagéiert huet, Verloschter aus dem Ofkommes ze droen. Wat elo ronderëm geeschtert, ass d'Angscht, dass vill Leit hir Aarbecht wäerte verléieren.

De Kapitol zu Washington ass ja Méindeg ofgespaart. An den USA ginn Onrouen erwaart, fir de Fall, dass den Donald Trump soll festgeholl a vun engem Strofgeriicht ugeklot ginn, wéinst der Affär mat der fréierer Pornostar Stormy Daniels. Et wier déi éischte Kéier, dass e fréieren US-President sech misst um Penal der Justiz stellen. An der Gedankewelt vu senge Sympathisanten ass den Trump um Punkt, zum Märtyrer ze ginn. De franséische Journalist Olivier Dubois ass haut doheem a Frankräich ukomm, nach mat Begréissung um Tarmac vum President Emmanuel Macron, nodeems de Mann am Abrëll 2021 zu Gao am Norde vum Mali entfouert gouf. Den Dubois wor dee leschte Fransous nach an der Gewalt vu Militanten am Sahel. Niger wor Mediateur an der Liberatioun. Paräis dementéiert Léisegeld bezuelt ze hunn, duerfir ass keng offiziell Zomm bekannt.
D'Simone Veil huet d'zwanzegt Joerhonnert incarnéiert. Si huet d'Ängschten an d'Geforen um eegene Leif gespuert, mee och am KZ net opginn an dohier koum hiert politescht Engagement. Mat dëse Wierder beschreift de Charel Goerens déi franséisch Politikerin, déi fir Fraerechter steet, soziaalt Engagement an fir déi europäesch Iddi. Den Europadeputéierten huet invitéiert fir d'Projektioun vum Film Simone, le voyage du siècle, deen d'Geschicht vun dëser grousser Damm erzielt. De Reportage vum Monique Kater.
L'espoir. Je félicite Madame Veil pour son élection. C'est dans leur robe que je le place. Leur robe qui a surmonté la haine et la barbarie. Den Numm Simone Veil steet néierens ouni Europa dobäi. En Europa, dat ni méi sollt Krich erliewen, mä eng Gemeinschaft vum Fridde sollt sinn, dat war d'Virstellung vun dëser Fra, déi an de Siwwenzeger mat der Loi Veil als Gesondheetsministesch de Schwangerschaftsofbroch dépénaliséiert kritt an 1979 als éischt Presidentin direkt un d'Spëtzt vun den europäesche Bierger gewielt gëtt. Virbäi hei eng Lëtzebuerger Europäerin, déi d'Simone Veil bis haut appreciéiert. Si huet an hirem ganze Liewe bewisen, datt se sech engagéiert huet en faveur vun deenen, déi vulnérabel woren an deenen ee keng Rechter ginn huet. Dofir huet d'Simone Veil sech esou fir Europa engagéiert, well si gesinn huet, datt ee muss eng Visioun hunn an datt ee muss iwwert dat ewechgoen, wat ee vläicht erlieft huet. Dat wor och, woufir se exigent wor. Vis-à-vis vun hire Mataarbechter, datt se sech missten à fond engagéieren. Ech gesinn dach viru mer, mat der Zigarett entweder an der Hand oder am Mond, an dat war déi Zäit esou. Ech hu se ni héieren eng eenzeg Kéier eng Banalitéit soen. Ëmmer wa se intervenéiert huet, da war et, en hat et fong, Dann huet sech bezunn op e Problem, se huet sech am Fong iwwer Problemer geäussert. Se hat guer näischt iwwreg fir Futilitéiten an da konnt se och ganz cassant ginn. Also dat huet se guer net verdroen. Un dëser Grande Dame kéint a sollt ee sech inspiréieren. D'Simone Veil stoung fir en solidarescht Europa, en Europa, dat haut riskéiert verluer ze goen. D'Simone Veil, eng Fra, déi vill matgemat an dofir och vill verstanen hätt, och eis Lëtzebuerger. Si huet ganz staark op Lëtzebuerg gehalen. Si huet fonnt, datt Lëtzebuerg e Beispill wär, wat och de Krich erlieft huet, an et si jo och vill Leit hei am Land, déi Familljen hunn, déi an de Campe woren, verschiddener sinn erëmkomm, anerer net. Si huet also gewosst, datt mir am Fong déi selwecht gemeinsam Erfarung am Krich hate wéi si mat hire Familljen hat. Si huet ons respektéiert.
Vous ne me faites pas peur, j'ai survécu à pire que vous! D'Simone Veil war eng staark Fra, déi vun deenen, deenen se op de Su goung, Simone l'emmerdeuse genannt ginn ass. Fir hiren politesche Courage konnt a kann een si bis haut bewonneren, eng Europäerin par excellence.
Maman, regarde à moi! Es mon modèle, tous mes combats. Rtl.
Leschte Méinden dann gouf am Kader vum Weltfraendag vun der Gemeng Stengefort an der Kommissioun vun der Chancëgläichheet an der Aalschmelz eng Diskussioun ronderëm de Sujet Fraen am Sport organiséiert. Fir d'éischt gouf de Film Um Ball, 50 Joer Fraefussball zu Lëtzebuerg vum Tessy Troest gewisen. Dono gouf d'Thema an enger Table ronde mat der Chancëgläichheetsministesch a weidere Persounen diskutéiert. Gilles Reiter.
E Wuert, dat um Méindeg den Owend oft gefall ass, ass dat vun der Mediatisatioun. D'Frae kréien an de Medien net genuch sportlech Unerkennung. Dëst probéiert d'Realisatrice Tessy Troes mam Film Um Ball, 50 Joer Fraefussball zu Lëtzebuerg ze änneren, fir de Leit dobaussen e wichtege Message ze vermëttelen. Fir an enger Zukunft anescht ze schaffen, muss ee wëssen, wat an der Vergaangenheet geschitt ass. Dat ass eppes, wat bis elo nach net opgeschafft war. Dat heescht, fir eis war et wichteg, iwwerhaapt mol zesummenzeleeën, wien huet hei zu Lëtzebuerg gespillt, wéi eng Obstaclen haten déi Leit. An da kann een déi Fro stellen, Wéi geet et elo weider? D'Diskriminéierung vun de Fraen am Sport ass e wichtege Volet, dee beschtefalls sollt aus der Welt geschaaft ginn. De Fait, datt d'Frae bei der Nationalekipp am Fussball fir Lännermatcher keng Primme kréien, obwuel si 9 Punkten an der EM-Campagne konnten huelen, weist, datt den organiséierte Sport tëschent de Geschlechter hautdesdaags nach ëmmer ongläich ass. D'Nationalspillerin d'Amy Thompson hat dofir däitlech Wierder fonnt, D'Männer kréien eppes fir Resultater ze bréngen a mär musse fir d'éischt Resultater bréngen fir eppes ze kréien. Och wann de Staat opgrond vun der Autonomie vun de Federatioune keen Afloss op déi intern Decisioune vun de Verbänn a Veräiner huet, ginn et dem Dan Santos no, Trainer vun der Fussballdammennationalekipp, awer aner Méiglechkeeten fir d'Gläichstellung vum Fraesport ze verbesseren. Eng Idee wär, dass mer vu ganz uewe vun der Regierung hier kënnt, dat heescht d'Subside beispill bei de Medien, well bei de Medien ass de Fraesport net grouss geschriwwen an déi Subside kann een dann andeelen, wann een esou vill Säiten, esou vill Zeile méi kritt fir de Fraesport ze promouvéieren. D'Chancëgläichheetsministesch an de Vertrieder vum Sportsminister hunn Rotschléi fir d'Federatiounen, déi dobäi hëllefe kënnen d'Geschlechtergläichstellung am Sport ze acceleréieren. Ech mengen, gesäit een, datt, wa mer grad hei beim Fraefussball sinn, datt do e rise Potenzial ass, datt mer wierklech ganz vill gutt Spillerinnen hunn, déi ganz motivéiert sinn. An ech mengen, et ass net méi wéi normal, datt déi och deementspriechend solle supportéiert ginn, et sollen déi Unerkennung kréien, sief dat vun der Federatioun, vun de Veräiner, am ganze Sport insgesamt. Duerch Méi diversifiéiert Comitéen, kritt een méi Perspektiven och op den Dammesport, op den Meedechersport, op d'Wichtegkeet vum Jugendsport. Als Ofschloss vun der Table Ronde huet d'Taina Bofferding de Roude Léiwinne weiderhin Erfolleg gewënscht an dass d'FLF Formatioun an der Zukunft hoffentlech an engem volle Stadion op der Cloche d'Or spille kann.
Wien bei Kirch-lez-Yerques fir am Frankräich ënnerwee war, huet et gëscht vläicht knuppen héieren. An de Felder direkt hannert der Lëtzebuerger Grenz gëtt nach bis muer e Film iwwert den Éischte Weltkrich gedréint. Déi franséisch-lëtzebuerger Koproduktioun Champs de bataille wëll d'Leit mat an d'Schützegrief huelen. A wéi dat geet, erkläert eis elo d'Anne Wolff.
D'Keelt, de Knascht an de Kaméidi, all dat soll den Zuschauer iwwert säin VR-Brëll duerno mat erliewen, wéi wann en nieft dem jonke Julien am Krater léich oder duerch d'Grief vu Verdun krauche misst. Dofir gëtt op 360 Grad gefilmt, an zwar net wéi üblech am Studio, mee op engem richtege Set. Fir d'éischte Kéier kënnt eng speziell 360 Grad Kamera an den Asaz, déi ee soss vu Fussballsmatcher kennt.

d'être utile pour ses amis. Mat dobäi sinn och e puer Lëtzebuerger Schauspiller, dorënner de Lou Mergen, deen en däitschen Zaldot spillt. Also ech hu mer vill Filmer ugekuckt fir eben e bëssen e Feeling vum Éischte Weltkrich ze kréien, e bëssen d'Sounds gelauschtert wéi et do war, e bëssen Interviews gekuckt vun de Leit an dann war mer, da war mer jo schonn de Mëttwoch um um Set an dat heescht ech hu schonn e klenge Feeling wéi et ass duerch de Bulli an esou, elo duerch de Reen wahrscheinlech nach vill méi schlëmm. An ech wäert mech dann och e bëssen doran wenzele goen. Dat heescht, ech mengen, dat gëtt zimlech flott. Net nëmmen den Tournage, och d'Postproduktioun ass duerch d'Virtual Reality immens opwenneg. Fir VR-Filmer, do gëtt dann, wann gefilmt gëtt, do gëtt dann eppes gemaach, wat nennt een de Stitching. Dat heescht, do ginn dann all déi verschidden Astellunge geholl an ginn zesummegepecht, fir datt se dann am Casque beienee passen, dat heescht, wann de Spectateur da elo no riets kuckt, dass d'Biller och weisen, wat riets war. Dat heescht, dass, jo, dass ass ganz opwänneg, mee et ass awer wierklech enorm immersiv fir de Spectateur. D'Koppen an d'Bëscher ronderëm de Set mussen ausserdeem derno um Computer an e Krichsterrain verwandelt ginn. Duerch den Opwand sinn d'Käschten mat gutt 1,2 Milliounen Euro fir 15 Minutte VR-Film eng zéngmol esou héich wéi normalerweis. 40 Prozent vum Budget iwwerhëlt de Filmfong. Wéini de fäerdege Film ze gesinn ass, steet momentan nach net fest.
An um Enn vum Journal nach d'Gebuertsdagsfeier haut vun de Stater Vëloen. Zanter 15 Joer gëtt et elo déi blo Vëloen an a ronderëm d'Stad. 2008 goufen déi éischt 25 Statiounen ageweit. Vun 2018 un sinn d'Gefierer all mat Elektromotor equipéiert. Am Laf vun de Joren sinn nieft der Stad Lëtzebuerg och d'Gemengen Hesper, Stroossen a Bartreng bäikomm a méi rezent Leideleng, Mamer an Nidderaanwen. Am Ganzen ginn et elo 124 Statiounen, wou een d'Vëloen mat verschiddenen Aboe léine kann. Bis Enn vum lescht Joer goufen et iwwer 22.000 Laangzäitabonn an iwwer 51.000 Kuerzzäitabonnementer. D'Gemeng Walfer mécht an Zukunft och beim Velosystem mat. An esou wäiter fir de Journal. Bleift bei eis, wéi gewinnt, de Bléck op d'Wieder. Iech nach e ganz schéinen Owend an Äddi bis muer.

Autonom wunnen, och mat Handicap? Et ass eben méi besser well een net méi ëmmer muss Bescheed soen an en net muss um 10 dobanne sinn. Wat fir Optiounen huet een zu Lëtzebuerg a wéi hunn déi sech an de leschte Joren entwéckelt? Also Fräiheet muss och geléiert ginn, dass een dat kann.
De Reportage muer den Owend am Magazine.